Silav hevalno em ê di vê vîdeoyê de li ser hin qalibên zimanî bisekinin. Hevalno ev berî ku, piştî ku, gava ku û dema ku. Em lê binêrin Berî ku hevalong berî beriya bûyer pêk were. Yani hê bûyer pêk nehatiye em vê qalibî bikartînin berî ku em ê qesekî din nav mînakan de lê binêrin em ê baştir fêm bikin. Piştî ku piştî ku bûyer pêk were yan jî pêk tê em vî qalibî bikartînin piştî ku gava ku gava ku bûyer pêk were Yani dema ku em bibêjin tiştek diqewime wê demê em gava kuyê bikartînin. Ev dema ku jî aynî wekî gava kuyê hemwate ne heva ev her du hemwate ne. Ev jî dema ku bûyer pêk were em bikartînin. Lê ev berî ku piştî ku ji hev cuda ne divê em vê bizanin. Em niha di nav mînakan de lê bin herin em ê baştir fêm bikin. Em ji bo berî ku yê mînak bidin, Dilşa pirtûkê bixwîne, ew ê hinekî bimeşe. Binêrin heva me, li vê derê ev hevokek e. Em vê bi berî ku yê em çêkin em ê çav bibêjin. Berî ku Dilşa pirtûkê bixwîne, Ew ê hinekî bimeşe. Ew ê hinekî bimeşe. Kengê berî ku pirtûkê bixwîne. Yani berî ku pirtûkê bixwîne, yani pêşiya pirtûkê ew ê hinekî bimeşe, pişta dê were pirtûkê bixwîne. Ev qalib bi kêrî vê yekê tê hevalno. Berî ku. Mesela Te xwarin xwar destên xwe bişo. Min li vê derê wateyeke lê em berî ku em bi kar bînin qalibê berî ku em bi kar bînin berî ku te xwarin xwar destên xwe bişo yanî pêşiya ku tu xwarinê bixwî te hê xwarin nexwariye beriya wê destê destên xwe bişo. Berî ku te xwarin xwar destên xwe bişo. Bihar were Gulşah de hînê kurdî bibe. Binerim bihar were yani bihar dê were yani biharê were me bikevin nava biharê demsalê piştre de hîn bibe ne li gorê vê hevokê. Lê em berî ku yê bînin pêşiya vê em bikar bînin. Berî ku bihar were Gulşah de hînê kurdî bibe. Binerim berî ku yê li vê derê çi kir? Kar hê nêzîktir kir. Lê tenê em bibêjin bihar were Gulşah dehînê Kurdî bibe wê demê bihar bihar bihê yani dema bê bihar bihê Gulşah dehînê Kurdî bibe. Lê me çi kir me bi qalibê berê ku me beriya biharê me karê xanî beriya biharê. Piştî ku heye hevala piştî ku Ez biçim dibistanê ez ê werim cem te. Ez biçim dibistanê ez ê werim cem te. Min li vê derê em piştî ku bikar bînin. Piştî ku ez biçim dibistanê ez ê werim cem te. Vê awayî wate hat guhertin. Ders biqede ez ê fîlmê temaşe bikim. ders bixebe lê gavaka min bêjin piştî ku ders bixede ez ê fîlmê temaşe bikim li vê derê hevok hîn xurt bû yani me wisa kirpand ew biçe cem xalê xwe ew ê biçe cem meta xwe jî em piştî ku yê bikarbînin piştî ku ew biçe cem xalê xwe ew ê biçe cem meta xwe jî Vê derê dîsa piştî ku hevalno min tu nas kirî di warê zimanî de ez pir pêşketim. Min tu nas kirî dema boriya têdayî di warê zimanî de ez pir pêşketim ev jî dema boriya têdayî. Em qala bikar bînin piştî ku piştî ku min tu nas kirî di warê zimanî de ez pir pêşketim ev jî dema boriya têdayî. Argeş çû tu hatî. Piştî ku argeş çû tu hatî. Em divê der piştî ku. Ev hevalon carna wateyê diguherîne carek carnan jî hevokê xurt dike. Wan baxçe av da, ava wan hat kete nav rezên me. Piştî ku wan baxçe av da, ava wan hat kete nav rezên me. Piştî ku

Ez wê dibînim, ez kêfxweş dibim. Em gava ku yê bi kar bînin, gava ku ez wê dibînim, ez kêfxweş dibim. Ev ano yani kêliya ku dema ku ez wê dibînim, ev gava ku tê wê wateyê. Yani dema ku çaxa ku nav da, çaxa ku mirov dibîne wê demê Dibêje ez kêfxweş dibim. Ez kêfxweş dibim. Kengê gava ku ez wê dibînim. Zivistan tê dinya sar dibe. Em gava ku yê bi kar bînin, gava ku zivistan tê dinya sar dibe. Kengê dinya sar dibe, gava ku çaxa zivistanê tê, yanî gava demsala wê tê, demsal, dema wê. Ronaz pirtûkê dixwîne, birayê wî yê piçûk deng derdixe. Em gava ku yê bikarbînin pêşiya wê. Gava ku Ronaz pirtûkê dixwîne, birayê wî yê piçûk deng derdixe. Li vê derê hevano gava ku binêrin demê diyar dike, tam wê kêliyê diyar dike. Me got dema ku û gava ku hemwate ne. Ev jî heval in dema ku ye, dema ku ye welatê mirov azad nebe, mirov bindest e. Welatê mirov azad nebe, mirov bindest e. Dema ku welatê mirov azad nebe, mirov bindest e. Binêrin dema ku li vê derê hevok xurttir kir. Ez biçim malê, ez ê nameya te bixwînim. Ez biçim malê, hê ne çi ye, ez ê nameya te bixwînim. Dema ku ez biçim malê, ez ê nameya te bixwînim. Li vê derê hevoka me xurt bû. Tu tê bi xwe re du kîlo porteqal jî bîne. Dema ku tu tê yî, bi xwe re du kîlo porteqal jî bîne. Hevala ev jî wekî hîndarî em bibêjin e, ji bo hûn çêkin, min li vê derê amade kir. Li vê derê berî ku piştî ku gava ku dema ku çar heb qalib hene evalno çar heb qalib ev gava ku dema ku hem wate ne lê berî ku piştî ku ev ji wateyên wan ji hev cuda ne li vê derê çar heb hevok hene mesela Em hev bibînin, em ê karê xwe xilas bikin. Em vê bi berî ku yê bi kar bînin em ê çawa bi kar bînin? Yan jî av hat ez ê kincan bişom. Piştî ku yê em vê bi kar bînin em ê çawa bi kar bînin? Bi vê awayî hevalan hûn dikarin di beşa şîroveyê de binivîsin vê yekê. Ev yek dê ji bo we jî baş bibe.